السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین میں تھوڑا اپنا جگنو رنگ پوری تساں دے پہ میرا یوٹیوب چینل صادق پاکستان ناظرین اج اساں چولستان دا سفر کیتے ڈیڑھ گھنٹے دی مسافت تو بعد اساں ایک روہی صحرا دے وچ کھڑے ہیں تھے میڈے نال اج اساں روہی دے وچ ہیرے تلاش کرن آئے ودے ہیں ہیرے تلاش کرن وچ میرا ساتھ دیندے پن سائیں ظفر فراد عباسی تے میرے استاد محترم سائیں عبدالمجید ماجد صاحب تے اساں ساڈی کوشش ہے کہ اساں روہی دے وچوں ہیرے تلاش کروں اے تو تساں سمجھدے ہوئے کہ ہیرے روہی دے وچ کینی ہوندے لیکن اج اساں تہاکوں روہی دے وچوں ہیرے گول تے ڈکھیسوں۔ جی ناظرین ڈیڈھ گھنٹے دی مسافت توں بعد ساکوں ہیرے کینی ملے اساں بہوں کوشش کریندے پئے ہیں اے سامنے ڈیدھے پیو سو ماجد صاحب وی ایڈے اوڈے ڈیدھے کھڑن لیکن ہیرے نی ملدے پئے اے سئیں ظفر فرہاد عباسی سئیں وی اپنا تگ و دو دے وچ لگے کھڑن انہاں کوں وی ہیرے فی الحال تک کینی ملے اساں۔ پاݨی دی ساکوں تریہہ وی ٻہوں لڳ ڳی اے ݙیہدے پیوسو بالکل ہر پاسوں سنڄ اے صحرا اے چولستان اے روہی اے کئی شے دی ساکوں حالی تک کوئی بو خوشبو کینی آئی تے میں عباسی صاحب کولوں ہݨ پچھساں جو اڄاں کتنی دیر اے کتنی دیر تک اساکوں ہیرے ملسن تے عباسی صاحب دے کیا کمنٹ ہن تہاکوں سݨویندے ہیں

جی بالکل ناظرین اے ہن سئیں ظفر فرہاد عباسی صاحب اے ساکوں ڈسیندے پئے ہن جو ریت دے وچوں ہیرے لبھ ویسن لیکن میکوں یقین نی آندا پیا کہ ہیرے ریت وچوں لبھن ہن اساں جلدے ہیں ماجد صاحب کول او وی کوشش جاری رکھی پن کہ ریت وچوں ہیرے اج لبھ تے جلنے ماجد صاحب سئیں سوہݨا تساں ڈساؤ ریت وچوں ہیرے کیویں لبھسن اجاں تاں میکوں گالھ اے پہلے ساکوں رستہ نی پیا لبھدا روہی دے رستے ایہو جے اڑانگے ہن ہن ایویں آپاں کوں کریوں ٹبیاں دے وچوں سدھ کرݨا پوسی۔

تے کافی ساری ساکوں تھکاوٹ وی ہے لیکن اساں ہیریاں کوں مل کے ساڈی تقریبا تھکاوٹ سمجھو لہہ گئی ہے تے میڈی اج دی ویڈیو انہاں لوگاں واسطے خاص تھیونڑ والی ہے جیڑھے موسیقی نال رکھیندن لگاؤ گور تار تے راگ کوں سمجھدن میڈی اج دی ویڈیو انہاں لوگاں واسطے تھیونڑ والی ہے خاص میڈی اج دی ویڈیو اینڈ تک ڈیکھسو ایکوں سکپ نہ کریسو انشاءاللہ توکوں بہوں مزہ آون آلا ہے نیاز لیاقت چولستانی جیڑے کہ بہوں وڈے چھوٹی عمر دے بہوں وڈے فنکار ہن گور تار راگ کو سمجھدن بہوں اچھی لکھاں روحاں دی راحت ہن اللہ تعالی انہاں کو مزید جیڑا نا خوبصورت گاون دی توفیق ڈیوے مزید خوبصورت گا سگن تے ایویں لکھاں روحاں کو راحت پوجیندے راہن۔ تے اج اساں کافی ساری تگو دو دے بعد انہاں تک پج جائے سے تے اساں ہک چولستان صحرا دے اتے ہک سٹے بنائے اتھاں بیٹھے ہیں تھے تے ہن گال کرنی ہیں نیاز لیاقت چولستانی نال کچھ ہوندے نال حال حوال کرنی ہیں تے ناظرین کو سنوینے ہیں نیاز لیاقت چولستانی کیا حال ہے تیرا خیر ہے الحمدللہ سب سب ٹھیک طبیعت ٹھیک ہے تاکو تھکاوٹ تب بہوں ہے لیکن جلد تاکو ملے ہیں ولا میکوں عباسی صاحب ݙسائے نے جو اے او ہیرے ہن جیڑھے لکھاں روحاں کوں راحت پجیندن تے انہاں دا پورا گھرانہ آندا پئے میکوں وی اے گالھ سݨ تے بہوں خوشی تھئی اے تے ہن تساں ساکوں ہن کیا سݨیندے پئے وے
اساݙے ݙیکھݨ آلے ناظرین کوں کیا سݨیندے پئے وے

انہاں کوں ݙیکھ تے انہاں دے بارے میکوں عباس صاحب ہݨ ݙسائیندے کہ اے موسیقی کوں جیڑھا نہ ٻہوں بہتر انداز وچ عوام دے اڳوں پیش کریندن کلاسیکل میوزک کوں ٻہوں زیادہ خوبصورت انداز دے وچ ڳا گھندن واقعی اے حقیقت دے وچ ہیرے ہن جیویں اساں تہاکوں ویڈیو دے وچ ݙسیندے رہ ڳے کہ اساں ہک ہیرے دی تلاش وچ ہیں او ہیرا تہاݙے سامنے ہیں

تے اساں اپݨی روہی دے وچ رہ تے نام پیدا کیتے۔ اچھا ماشاء اللہ ناظرین روہی دے وچ رہ تے نام پیدا کیتے نے بالکل ایندے وچ کوئی شک کینی موسیقی دے وچ انہاں دا ٻہوں وݙا ناں ہے انہاں دے والد صاحب ٻہوں وݙے موسیقار ہن ٻہوں وݙے کلاسیکل سنگر ہن لکھاں روحاں دی راحت ہن انہاں نے اپݨے بیٹے نیاز لیاقت چولستانی کوں تیار کیتے انہاں کوں موسیقی سکھیندے پئن۔ اور اے انہاں دی وی دلچسپی ہے موسیقی والے پاسے اے وی موسیقی کوں ٻہوں بہتر انداز دے وچ مطلب گا گھندن پیش کریندن تے ہݨ اساں زیادہ وقت ناظرین دا ضائع نہ کریسوں نیاز لیاقت چولستانی کنوں ہݨ اساں فرمائش کریسوں کہ او ساکوں کیا سݨیندے پئن۔ بس میں غلام علی خان صاحب دی دا غزل سݨینداں۔ اودے بعد ول حال وال کریندے ہیں۔

تے اساڈے چینل کوں سبسکرائب کرنڑاں نہ بھلسو کیونکہ اساں ایں طرح دی ویڈیوز گھن تے اگر ساڈی ایں طرح دی ویڈیوز تساں ڈیکھنے تاں ساڈے چینل کوں ضرور سبسکرائب کریسو ساڈے ناظرین جیویں کہ تساں ڈیکھدے پیو سو کہ اج اساں ہک نویں ٹیلنٹ کوں روہی چولستان دے وچوں ریت دے وچوں تلاش کیتے سے تے تہاڈے سماعتاں دی نظر کیتے سے انہاں دی اگر میں تھوڑا جیہاں حقیقی لائف والے پاسے آواں تاں روہی دی جڑی زندگی ہے او آپ سمجھدے ہوئے کہ کتنی کٹھن ہوندی ہے کتنی مشکل ہوندی ہے لیکن انہاں روہی دی کٹھن زندگی کوں سائڈ تے رکھیندے ہوئے اپنے فن کوں اپنے فن دا خوبصورت انداز مظاہرہ کریندن ماشاءاللہ پروگرام بھی کریندن اپنا شادی دے جڑے پروگرام بندن اڈے وی بیندن تے انہاں دا اساں ویڈیوز دے تلے نمبر چلا ریسوں انہوں تے رابطہ کرتے اگر تساں کوئی فنکشن یا طرح دا کوئی ہے تو تساں مطلب کوئی پروگرام فنکشنز فنکشنز تے انہاں کو انوائٹ کرتے انہاں دی آواز تو تساں وی چاہ سکدے وے

لیکن چولستان آلے پاسے صرافاں دی بہوں زیادہ کمی ہے میں کوشش میڈی اے مطلب ریکویسٹ ہو سے کہ سنن والے اپنے تمام سامعین دے اگوں کہ آؤ انہاں نال ملو انہاں نال ملاقات کرو تے انہاں دی حوصلہ افزائی کرو مزید انہاں کوں جڑا نا انہاں دی سپورٹ کرو تاکہ مزید پاکستان دا ناں روشن کر سکن اپنے فن دا خوبصورت مظاہرہ کریندے ہویاں لکھاں روحاں کوں راحت پہنچا سکن تے میکوں رنگ پوری صاحب گالھ اے ہے کہ سارے پاکستان دے لوگ آہدن سی لہور دے وچ بڑا ٹیلنٹ ہے اتھاں بڑے بڑے خان صاحب لوگ رہون جی ہاں بالکل اساں اج انہاں سام تمام لوگاں کو اے رساون چاہندے ہیں کہ لہور وچ صرف ٹیلنٹ کینی ساڈی ریاست بہاول پور دے وچ لہور توں زیادہ ٹیلنٹ ہے واہ بالکل صحیح اج تاں تساں ثابت کر ڈیتا وے اے گال جیڑے موسیقار لوگ ہن او انصاف کرن کہ کتنا ٹیلنٹ ہے لاہور اچ زیادہ ہے یا ریاست بہاولپور اچ زیادہ ہے اے میں نیاز بھائی کو ریکویسٹ کریساں کہ تھوڑا جا ڈساون نا کہ اتھاں ریاست اچ وی اتھاں کہ سب کچھ موسیقی کلاسیکل موسیقی گائی ویندی ہے

جیڑھا کہ ہر بندے دے وس دا روگ نی ایکوں گاون ایکوں ہک گھرانے دا بندہ ہی گا سگدے بالکل نیاز لیاقت چولیسانی وی ہک موسی کار گھرانے نال تعلق رکھیندن اچھا جی میں تاکوں خالقاں سنینداں راگ۔

واہ واہ واہ کیا بات ہے سائیں اج دا اساڈا میل تہاڈے سبھے دوستاں نال ختم تھیا انشاءاللہ نیکسٹ اچھا
اچھا ماشاءاللہ یعنی کہ ٹھیک ٹھاک ہے جی بالکل ناظرین اے ہن نیاز لیا چولستانی تے ہن سراج لیا چولستانی اے موسیقار ہن تے اے اپنا تبلے دا ساتھ دیندن تبلے نواز ہن نیاز لیا چولستانی تے سراج لیاقت چولیسانی ݙوہیں بھائی ہن اور اے موسیقار ہن اے انہاں نال طبلے دا ساتھ ݙیندن ماشاء اللہ ݙوہیں ساݙے روہی چولستان صحرا دے وچ ٻہوں ہی وݙے ٹیلنٹ ہن اللہ تعالی انہاں کوں مزید ہسدا وسدا رکھے انشاء اللہ تہاکوں اساں ملسوں نویں ویڈیو دے نال تے تساں لوگ میں پہلے بھی ریکویسٹ کیتے ہم کہ انہاں ساڈے روہی چولستان صحرا دے وچ رہن والے ٹیلنٹ دی حوصلہ افزائی کرو اتھاں او روہی گھومو روہی پھرو ماشاء اللہ اساکو روہی دے وچ بہوں مزہ آئے تے اساں روہی دا تھوڑا جیاں تہاکوں روہی دے منظر وی ڈیکھے سوں انشاءاللہ نیکسٹ اگلی ویڈیوز دے وچ آتے میں روہی تو بہت زیادہ ڈردا ہم روہی یعنی کہ میں تم کہ روہی کیا ہے لیکن روہی دے وچ آتے میرے کو بڑا راحت ملدی پی سکون ملدی پی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ماشاءاللہ بہت میں روہی کو انجوائے کرندا پیا میری ویڈیو بناون وچ ساتھ دیتے نے سائیں ظفر فراد آبازی سائیں تے میرے استاد محترم جنہاں میرے کو پہلی کلاس تو پنج کلاس تک پڑھائے